COVID-19 i runvennak ding caah zeitindah kan kut thiang te kan i ṭul lai? Kan i ṭul tikah a tlawm bik sekemp pakul i ṭul ding si lai. Cun kan kut a cung ai tiin kan kutdong in kan siapi kan kut karlak cun kaa tiang hi ṭaw si lai tiin tiin thiang tein i tleuh ṭhan ding. Kan i tleuh dih in khan kan i ṭawl dih in khan thavel a thiangmi silole tissue thiangmi in i hnawh ṭhan ding.

Kannih party hi meithlatu minung thongsawmruk le thongkhat le zanga kan si i a chuakmi zong an um pah tawn nain nihin tiang ahcun kan zor hlei lo caah thonghi kum kul kum thimnak ah kan cak lai ka tinak a si. Palai aa cu dingmi hna hi nihin tiangah minung hlekhat lawng nih min cazin an pek rih. Cun thla na sawmthum tiang hi soknak form lak khawh a si rih. Kannih hi palai zohfalnak tahfung tampi kan hmang lo. Aa cu dingmi cu lai a hlummi a si lai. Party policy a cohlangmi le a zulbakmi a si lai tiin ri kan khiah. Cun July thla chungah palai cu aa fiang lai. Asinain conference phun kan tuah lai i palai kip kha meithlatu ding hna nih an zohfel cikcek hna hnu le an lungtlin hnu lawnglawng ah kan fehter lai tiah Pu Cingkam Lian nih The Hakha Post ah a chim. LCD party hi Tedim le Tonzang hrawng ah an ṭhawnnak a si i mehmun number one le number two in a um. Tutan thimnak ah ṭhutdan a lawnnak kip ah kan tei hna lai tiin an chim. Palai i cuh ding in mincazin a pemi minung hlekhat an si cang i atu lio Chin ramkulh cozah social affairs minister Pu Pak Lun Min Thang zong mincazin aa pe rih. July thla chung lawnglawng ah phungning in palai cazin an thanh te lai tiah kan theih. Tainak a si.

Hi, Starlight Music in nan kut kan in tlaih hna. Keimah ka min cu Katie ka si. Keimah ka min cu Mang Hei Ṭial ka si. Starlight Music Training and Ministry kong theihternak kan rak ngei lai. Starlight Music Training cu thonghni kum hleithum kum meithla in rak dirhmi a si i a dirhtu le music a chimtu cu Saya Mang Lian Chawn a si. Starlight Music Training nih aa tinhmi le a chunmang cu Lai miphun nih music tum lei ah siseh, hlasak thiamnak lei ah siseh, Khrihfabu chungah hlaihruai thiam le solfa thiam tampi sersiam hi a si. Starlight Music Training ah Thonghni kum hleithum in atu tiang music a cawngmi minung thongkhat le zanga leng an si i cu chung cun Khrihfabu lei ah hlaihruainak in siseh, music tumnak in siseh minung tampi an chuak cang. Thanghnih pukul thawk in Starlight Music Training cu a ṭhencho chinchinnak hna le a ṭhet chinchinnak hnga music cawnpiaktu saya minung pathum auhchap an si i cu hna cu music school ah cawnnak ṭhate a ngei i music certificate a ngeimi hna an si. Vocal, violin, solfa le music theory pawl cu a chimtu cu Saya Mang Lian Chawn a si. Keyboard le piano a chimtu cu Saya Mang Lian Chawn le Saya Joseph Thang an si. Guitar a chimtu cu Saya Joseph a si, drum a chimtu cu Saya Thang Nawl si. Starlight Music Training ah thlaruk chung tlamtling tein a kalmi cu certificate pek an si lai i music phunthum duhmi thim in chimh an si lai. Cawnnak thilri mah tein iken a hau lai lo, tlamtling tein chiahpiak a si.
Starlight Music Training ah na rak cawn khawh lo zongah ringawn thilri na ngeih ahcun na inn ah rak chimh khawh a si. Starlight Music ah a cawngmi paoh nikhat zan, nithum zan le ningazan ah sofa free in chimchih a si i cun a zuammi paoh cawn khawh a si. Cawnnak hmun cu Hakha khua Dawrthar sang lansung chak ah a si. Sound system bunh piak le sound hman ningcang lei ah auh khawh le tinṭan sawm khawh kan si.

Sir Joseph Thang, zero nine six six two eight six three nine nine is live. Facebook page Starlight Music Ministry and Training Center page zong in pehtlaih khawh kan si lai. Music thiam duhmi paoh Starlight Music ah rak ra ve u tiah kan i sawm hna, kan i lawm.

COVID-19 i runvennak ding caah zeitindah mask ningcang tein kan i tet lai timi kha kan rak langhter lai. Asabik ah mask kan i tet lai lah, handshake in kan kut thiang tein kan i ṭul lai. Kan i ṭawl dih in mask kha a hri tein kan tlaih lai i a colour ai theh deuhnak kha a lenglei ah kan chiah lai. Cun ka zoh ahahnak kha a cunglei kan chiah lai i cun ka zawn khan ka zawn te kha kut in tongh lo ding si lai. Cun kan i phoih tikah khan ka zawh hri te lawng khan kan tongh lai i minthur pung ah khan kan hlonh lai. E, mask kan i tat dih in khan kan kut kha thiang te kan i ṭawl ṭhan lai. Mount Carmel School International Mount Carmel School International nih lunglawm tein nan kut kan i tlaih hna. Na fa caah ṭapṭi hlah, khua a dei cang, kan chunmang a tling. Mount Carmel School International cu Hakha hrambunh in thawnghnih thleruk kum ah thawkmi a si. American na ngak le tlangval hna nih kumkhat ah wi hnih in Mirang holh an rak chimh hna. Hi sianginn cu Mirang holh le Kawl holh lawng in ca a chimmi an si. Cacawn ning le cachimh ning hi by heart system si loin tuahsernak in cawn le chimh a si lai. International Labour in ca an chimh hna, class thawk hlanah thlacamnak le thangṭhat hlasaknak a um hmasa. Sangakchia nih nunzadawh he an ṭhen i ca an thiam khawh nakhnga papek in ca a chimmi sianginn an si. Mirang holh thiam hrimhrim a herhmi ṭhen kan phan cang. Okay,

My school is beautiful and have a lot of trees. Cucaah na fale kha an ngakchiat lio tein Mirang holh le ca, Kawl holh le ca thiamter na duh hna ahcun Mount Carmel School International sianginn ah rak kaiter ve hna. Hi sianginn in tanghra a awng i ca a thiam bakmi cu American sianginn hna ah full scholarship tuahpiak i kaiter an si lai.

Cun a si khawh chung tein inn chungah um ding, a leng kan chuah tik zongah mask i tat ding, mibu hrial ding, cun pakhat le pakhat kan i chawnhbiak tik zongah kut tlaih lo ding, cun thil kan cawk tik zongah khan peruk hlat in um ding, a leng in kan rak ṭin tik zongah kan kut thiang te i ṭawl ṭhan ding.